Nĩ thaa ithano cia mũthenya andũ magĩthiĩ na mbere na mawĩra mao ona mĩhang'o ya o mũthenya aya macamenyĩtie kunanĩra njũng'wa ĩndĩ wacũthio kona ũmwe wao nĩ acũngĩte ũyũ nĩ Juliet Rũgito mũirĩtu wa mĩaka ikũmi na ĩtano Juliet akomete toro mũkĩru ũndũ ũrĩa ekaga maita matanyihĩire mana o mũthenya toro wake ti wa kawaida amu ũcũngĩrĩirwo nĩ mũrimũ wa narcolepsy Narcolepsy nĩ mũrimũ ũtoĩkaine nĩ aingĩ, ĩndĩ nĩ mũrigo mũritũ kũrĩ arĩa makoragwo naguo. Narcolepsy ũkuruhanagia mũndũ gũkoma toro mũkĩru gũtekũmakania mathaa kana mahinda ma mũthenya. Miriam Nyambura, mũirĩtu wa ũkũrũ wa mĩaka mĩrongo ĩrĩ na kenda, akoretwo na narcolepsy kuuma e thukuru ya cekondarĩ, thabarĩ ĩrĩa Nyambura augĩte agereire na ũritũ mũingĩ. Tumesimama kwa assembly, usingizi inanipata kama nimesimama, saa zingine tukifanya practicals usingizi inani- inanipata kama nimesimama eh, imenis- ime, nimesimama na u- u- ungedhani nataka kucollapse nyambura aratũtarĩria atĩ rĩrĩa toro wamũnyita ndahotaga gwĩka ũndũ o wothe atambĩte gũcũnga ũndũ ũrĩa nĩ igũtha inene makĩria rĩrĩa e wĩra-inĩ by now niko out of medication so I understand Salena fall asleep but ni mimi mwenyewe nitadu my best to catch up Na kuona mĩtambo ya ũkinyanĩria nĩ njĩra ĩmwe ĩrĩa ĩhotithĩtie kũhũthahũthia maũndũ, Nyambura arataarĩria ũthundũri wa Facebook nĩ kĩguni kĩnene kuona nĩ mahotithĩtie gũkinyĩra andũ angĩ arĩa mena thĩna ta wake. Nilipata nini inbox from a lady called uh, Ann Ndwachi pia yeye ni wa Nakuru. Ali reach out akaniambia dota dota yake amepatikana na the same condition, kama kuna venye tunaweza saidiana ku create awareness, sababu kuna a lot of stigma around it. Iv Rũgũrũ nĩ mũrutwo wa kĩrathi gĩa form 2 thukuru-inĩ wa secondary wa Mary Mount ũrĩa onake nĩ mũrwaru na collapse. Mũhĩnga mũnene arĩ kũiganania mathomo make na kũhũrana na toro ũrĩa kaingĩ ũmũnyitaga e kĩrathi. wanasema maybe you are ignorant mostly ukilala unaamshwa then before you get it that you're woken up you'll already be asleep again so you just have to cope up with it unajaribu kubrush over the teachers will say mostly unawekwa mbele unaambiwa ukae tu hapo kwa baridi ama unaweza hata kalishwa chini nĩ toro ũmũnyitaga nginyagia rĩrĩa atabatiĩ gũkoma kuona atĩ toro ũyũ no ũmũige gwati-inĩ makĩria nyina wa evi akiuga kũhĩtana na mĩtino nĩguo ũkoretwo ũrĩ gĩbarũa kĩnene ũreri-inĩ wa mwana wake akĩdiagonizwo na akĩoneka ena sleep disorder ĩyo ya narcolepsy rĩu nĩ ũmenye ũrĩa ũgũikara na mwana waku kumanagia na hau ũmwĩre ũmũtarĩrie no before ndĩmũtware thibitarĩ nĩ ndamwĩraga ĩ nga make joke ndakae kuona rĩ- tarĩ mũrimũ nga make joke ũguo ngamwĩra ona nĩ ũkuona mũndũ ũngĩ arathiĩ gũkĩra bara agakoma akagwa hau bara na ngari nĩ yũkĩte yani na make a ni ka funny hivi nĩguo a accept before tũthiĩ thibitarĩ twagĩthiĩ rĩ agĩkĩrwo and she was positive na akĩ accept. na aka learn how to, to live with it so cukuru nĩ o stress na mũciĩ wa mũtiga no nginya make sure nĩ wa mũbanga arĩrĩa atĩa tondũ wa mũtiga wika rĩ athiĩ kũruga irio rĩngĩ cicuraga igakana arĩũkĩrio nĩ mũrukĩ wa irio ũgakora gathaburia gacurire biũ rĩu ka it's stressing sana sana to wĩyũragia mwana ũyũ angĩ kũngĩhĩire rĩ gwakane githĩ ndangĩhĩire ũguo no ũkamũiga mahoya-inĩ. Nyina wa Ĩvi agĩthiĩ na mbere na gũtwĩra atĩ itemi inene rĩa mũciari nĩ kũnyitĩrĩra mwana wake o harĩa hothe angĩhota, ena wathĩ kana ena ũgima mwega wa mwĩrĩ. Mũndũ oe nĩ kĩheo aheirwo nĩ Ngai, mwana ũcio aheirwo nĩ Ngai kĩheo. Wetĩtie Ngai mwana na agĩkũhe, nawe mũ support, ũmũhe ũteithio ũrĩa wothe mwana ũcio arabatara. Ona okorwo nĩ gũthiaga nake mũgathiĩ nake, ndũkamũrekererie tondũ agũkorwo arĩ thĩna mũnene mũno. Narcolepsy nĩ mũrimũ ũtathuthũkanagia mũhĩrĩga o wothe amu ũnyitaga nginya anake. James Wachira akoretwo na mũrimũ ũyũ kwa ihinda na aratwĩra kũhĩtũkio e thabarĩ, kũiywo e ngari-inĩ no mamwe ma moritũ marĩa gũcũnga mũno mamũtũngagia. Niliingia gari hapa Thika Road nikalala. Mali nilishuka ni kutoa simu nipige, sina simu hata moja, nilikuwa na simu mbili, na hiyo si mara ya kwanza, hiyo mara ya tatu.

ũrĩa nĩ mũtaaramu wĩkĩrĩire maũndũ megiĩ meciria. Susan aratũtarĩria atĩ narcolepsy nĩ mũthemba ũmwe wa mĩrimũ ya toro. Narcolepsy nĩ mũrimũ ũrakũrehere gĩtoro, toro ũrakĩra na toro rĩngĩ ũgoka mathaa marĩa matarĩ ma toro. No mũno nĩ ũcenjagia quality ya sleep itself. Ũkahana atĩrĩrĩ, tũrĩ ũrĩa wĩ kuo nĩ excessive na ndũrareka ũhurũke. Kũringana na ndagĩtarĩ, o toro nĩ ũrĩ ithimi ciaguo nĩguo kũgacĩrithia meciria kũruta wĩra ũrĩa mabatairie. Maita maingĩ wĩ na toro wa mũthemba ũcio, ndũgũkũgiria tu ũgakoma hĩndĩ ĩrĩa ũtabataire gũkoma, rĩngĩ nĩ ũkũgiria ũhurũke wega, na ningĩ nĩ ũgĩaga na thĩna wa kũhana atĩ ah, rĩmwe nĩ ũrorwo nĩ hinya nginya wa, wa muscles wa gũkĩra tũtue ka condition ĩtagwo cataplexy Na kwĩ arĩa mena arwaru mena na kolepsi magĩrĩirwo gũikara na arwaru aya atĩa? ũguo nĩ ĩkũbatara we mwenyewe ũkahana nĩ ũra understand mũndũ ũcio ena thĩna ũcio na nĩ mũrageria kũmũ support diet is definitely very very important um, irio iria very specific for narcolepsy may be not identified but it's good to avoid stimulants Eh, nĩ icio tũkugaga ndawa alcohol tũindo twa mũthemba tũcio kĩndũ kĩna kaũndũ alcoholic tondũ nĩ gĩkũ dis- nĩ gĩkũ disrupt functioning ya meciria maku and it will make now the

Rĩu ihoya-inĩ nĩ rĩao nĩ kũrĩ thirikari gũtambũra na Collapse ta wathe kuona arĩa menaguo nĩ mabataraga motungata ma mwanya. Mũrimũ wa narcolepsy nĩ mũrimũ ũtoĩkaine nĩ andũ aingĩ kuona aingĩ meciragia nĩ toro wa kawaida. Ĩndĩ no ũcũngĩrĩrie ikuũ ona nguraro njũru ũtangĩrigitwo na ihenya ona gũtuĩka ndũrĩ kĩhonia. Ngĩribotera Mount Kenya TV, njĩtagwo Mũthoni.